Roueg. Putain, déi Uniformen gesinn déck gäil aus, gell? Ma op jidde Fall sinn ech elo erëm am gaangen an ech géing soen, wéi ech scho gesot hunn, zum Schluss, mir maachen ons op de Wee Richtung Nëppen. Vun dohier musse mer mol kucken, dass mer eng bësse méi anstänneg Waff hunn, vu que dass ons um Wee fir op Nëppen wahrscheinlech wäerten Nëppe gefuer hunn, um Wee laueren, op eis laueren. Oh Gott, meng Grammatik ass haut och net besonnesch gutt, ne? So, ech muss onbedéngt un äh, d'Handleedung kommen. D'Handleedung bréngt souwisou näischt. Wa muss ech an e bësse méi cool Kleedung wéi déi Cowboy-Kleedung hei kommen. Äh, mir nach genuch Dynamit, dat heescht, ech muss och mol dru denken, fir dat mol e bëssen ze benotzen, wann e puer Géigner méi kommen. Robuste Karawanflinte. Déi kann mol huele fir op d'No-Distanz, déi ass relativ béis do dranner. Net lafen top. Äh, ech muss soen, fir mol e bësse méi séier viru ze kommen, teleportéiere mer ons mol dohinner. Only you can prevent corporate espionage. You employees are our greatest asset. An ech hätt sollt net ewë vläch dinn, dat wär méi sënnvoll gewiescht. Rabe! Sterb! Nee, Rabe ass cool. Fir wat mer keng Musek méi? Äh. Äh. Was? War de Radio lo rem ausgaangen? Ech hat nach d'lescht gougel looss. Hm. Wat ech mech nach froe, wat ech eigentlech ni esou richteg gekuckt hunn bei Fallout. Spawnen eigentlech d'Géigner nei oder sinn se vreckt wa mer se all erëmbruet hunn? Ech mengen dat wäert mer nach am Laf vum Spill sou gewuer ginn. Sou hei hat mer virdrun d'Ameise gekillt gehat. A wéi gesot normalerweis missten d'Texture besser ausgesinn. Ech hat mer elo e Mod erofgeluet. Ja dir gesitt och hei Interstate, kuckt ass zimmlech schaarf ginn. Ech si mol gespannt wéi de Rescht esou wäert ausgesinn. Do ënnen ass eis Strooss an dat do hanne wäert da wuel Nipton sinn huelen ech un. Ech si mol gespannt wat eis erwaart. Ah et wäert nach mir wäerten nach vill Saachen hei entdecken, also et ass wierklech eng riise Welt. Déi Leit déi wou et gespillt hunn, déi wäerten et selwer wëssen. Red Scorpion, de beweegt sech zwar net. Ass du vun den Ameisen do gefréckt ginn oder wat? Do ass eng Ameis. Dann ass eng méi fett Ameis. Do steet awer een eppes matzen am Feld. Zu wien ziel also wann hei schon e futti se red scorpion läit soll mer ons da wierklech eranner trauen wéi war ass do hannen en wat ass dat oh ech mengen wéi ganz dat mol ukucken Äh. Mir egal die Granat, bitte. So, lo aber. Hahaha, das war richtig geil. Ja, sowieso Tom, das Dynamit geil. So. Hu e kuerze Prozess den do gemaach. Oh, an e Stufenaufstieg. Béises. Wou gi mer dann emol elo d'Schusswaffen, Sprengstoffwaffen los? Ähm. Wou ass Sprache? Sprache ass schonn op 40. Ech géing soen, déi setze mer op 50 erop. An da setze mer hei nach een dobäi bei Ditrich. An bei Schusswaffen, déi kann ech nirgends mat 4 opfëllen. Ech mengen mir maachen mol alles op eng ronn Zuel, dann gesäit dat mol besser aus. 1, 2, 3, sou. Fertig. Ah, ech hat direkt esou ee.

Schweinghäsen oh wat ass elo den Seesack oh néng Millimeter Patrulle der Party elo awer Dirty Water Heilpulver dat brauch mer net jo ech mengen hei ass ee gefreckt mat eis ey wéi gäil wat ass dat hei ass eng ass dat eng Rennstreck hallo. Bon tschüss. Revolver hält méisseg mol do Lieder geschoss. Mee hei ass d'Zäit eng Rennstreck. Evan paar Rennstrecke. Cool. Und tschüss. Dat ass ze heavy dat Ding. Fuerdes. Ja, an du willst du noch. Äh, zwou Waffen. Ach, ich fand die Dere so dermaßen alle geil. Ich ganz ehrlich, ich will nicht an seiner Welt leben. Wie geil! Kleine Rennauto. Wie cool ist das? Ah, oh, komm mal hin, Bitch. Ah, du liest du was? Gut, nein, ich nicht was gelaufen. Die Figur ist ja. Ist sie froh, dass ich Konnt gesinn op wäit stellen, well dann erkennt och wierklech op Distanz schonn d'Géigner, wat relativ praktesch och ass bei sengem, bei sengem Spill. Jo an ass doppe wéi eng Rennstreck, hunn ech der virdrun nach ni gesi gehat. Also ech hunn d'Spill ëmmer schonn, ech hunn d'Spill schonn e puer mol duerchgespillt, wat och schonn éiweg hier ass, mee ech maache wierklech nach ni d'Méi gemaach fir alles, alles, alles ze erkunden. An ech muss ganz ehrlech soen, déi Zäit hunn ech och haaptsächlech mat äh, God Mode gespillt. Vun dohier war et ganz legitim. An lo kann ech mol enke beweisen, wat ech hei, wat hei anders stécht. Äh, ja, ech, ech, ech weess, dass se dout ass. Wie war... Hëlt Water. Gott am Himmel, wat ass elo futti gewiescht? Esou, wat hu mer dann hei fir? Hei ass nach eppes. Dat ass dat, wat ech soen. Hei fënnt ee, kuck elo esou, e kéint jo scho laang zlitten sinn. Nee, natierlech net. Mir fannen nach honnertdausend Saachen, wou déng interessant sinn. An hei si Géigner. Ähm. Wat huet do eng M4?

Äh, wat leeft dat do wech? Du leefst da secher net wech, Bitch. Äh, wie bass du? Wow, wat huet dir fir Geld gewier? FN, FAL. Äh, schnock ginn. Ähm... Was? Äh, what? What? What? What? What? Halt, stopp. Fir war schéisst se net méi? Ähm. Und tschüss. So was Chicks. Nun sag so sei dick mal den Fox nein. Wo warst du, hä? Komm mal rein. Schön am Mol. Schön. Ah! Altmetall 5 mm Altmetall Dirty Water erëm mat Sturmkarabiner hä dee kann ech mech ze Hand erënneren da irgendwie kann ech hei guer näischt méi erënneren wéi laang ass dat schonn hier dat ech dei gespillt hunn op jidde Fall mol vill Stimpacken a verbraucht gell an ech muss mech mol wierklech dru gewinne mol virun se 10 ze speicheren.

Kënne mer hei näischt flécken? Nee. Ah, natierlech net. Ech hu e Féier Kugelen dofir, gell? Kann ech dat net, ja, kombinéiere mer déi einfach domat. Da si mer mol erëm op engem anstännege Gewiicht. Wou ass elo déi aner, déi Stommkarabiner? Ah, natierlech hu mer 15 Kugelen dofir. Ah, déi setze, ah, du hues jo d'selwecht wéi d'Dienstgewehr. Ech hunn net déi gäil Waff elo, gell?

Na, da verrot mol, wat ass esou besonnesch dorunner? Es gibt eine alte Ödlandlegende, der zufolge irgendwo dort draußen ein sagenhafter Schatz aus der Zeit vor dem Krieg ist. Diese Kronkorken mit dem blauen Stern sollen der Schlüssel zu diesem Schatz sein. Man nennt sie die Sunset Sarsaparilla Sterne. Ah, dat ass dee, wou ech virdru fonnt hunn, an e puer Folge virdrun, dee bloen, dee mat deem bloe Stern drënner. Praktesch überall.

E weideres Magazin, béiser Scroll, Korken, Leeder, Rüstung, déi kann ech nach reparéieren, ech setzen Puffen an d'Metall, de Rescht bleift do. Sou, elo muss mer hei erëm déi Leederrüstung flécken, sou, ech géing soen, déi doe mer och mol un, d'Metallrüstung ass souwisou ge scho futti. Sou, an da maache mer esou muench. Oh, putain, elo hu mer schonn 13 Minutte mat Näischtmaache verbruecht, gell? Äh, äh, äh. Äh, äh, äh. Aner Waff. Putain, wéi ballert elo schonn hei ronderëm? Dat ka jo net sinn. Weiter Machete. Nee, merci. Dienstgewehr. Do hunn ech véier Schëss dofir. Dat ka net sinn. Kann net sen! Ah do mam Moto fir direkt mam Moto goen Pistole erweitert Magazin schéin euh nee dann huel déi Waff och du topert sou Boah do machs de 60 op wien huet hei geschoss gehat? Dat wär deen de Malcolm Holmes do gewiescht sinn Blöde Jäger wollt se ons ëmbréngen an hätt ech awer gesinn. Äh, ruckelen. Sou, an elo komme mer och endlech an Epden un. Et gëtt och héich Zäit. Petit hat Honger, da brausse mer eis laang méi ze iwwerleeën. Haben Sie das gesehen? Der Kerl wollte mich umbringen! Ween? Fir, firwat kënns du bei mech? Dat interesséiert mech dach net! Äh.

Wart mol. Machen, machen Sie sich um Hat du den Typ schon ëmbruet, ne? Du domm Sa Scheissen. Dat hun ech krumm Koch geméi. Mee hat ass mech sécher. Hat den Typ schon ëmbruet seng Kette geholl? An elo huet se mech gefrot, ob ech och een hätt.

A wat sot do fir gelonge Banneren? Déi hunn ech och am Virdéngens gesinn, am Intro vum Spill. Ech menge ganz, dat do ass. Jawohl! Wer hat in der Lotterie gewonnen? Ich! Ich! Oh Gott, pass du bei de Beatles. Wie gut diese Luft riecht! Besser als der beste Schnaps! Jo, also, Dir wësst, wat ech gesot hunn, ne?

Tun Sie nicht so, als würden Sie mir einen Gefallen tun. Mir ist das scheißegal. Ja, du bass jo en egoistesch Dageschlag, komm. Wiedersehen. Setz de Schoss an. Keng Ahnung, verreck dobäi. Ass da soss näischt méi ze huelen? Luka, kuck. Okay.

Oh fuck. Das sind alle Verbrechen. Wenn sie das als so schlimm empfinden, greifen sie uns doch an. Dann werden sie bald gar nichts mehr empfinden. Oh, gleef mir, dat géing ech och gäre maachen. Mee déi si zimmlech an der Iwwerzuel. Fonke. Ah, ech. Wow, zu enger Kaul gekritt. Okay, bon, ech wäert mat deenen dote léiwer kee Sträit hunn. Euh. Ech mengen domatter wär ons Aufgab bei dem Ghost erleedegt, hä? Zu Ranger Ghost, jo, ech ginn esou, dann gi mer séier dohinner, éiere mer hei nach de Rescht kucken. An ech gesinn, mir si reng scho bei 24 Minutten, dat heescht, dann ass bestimmt nach erëm Schicht im Schacht. An da komme mer awer souess viru mol. Ech probéiere elo mol e bëssen an der Haaptstory weiderzekommen. Okay, Haaptstory, et kommen esou oder esou zimmlech vill Niewequests dobäi. Ech soen, ech wäert se gär lues ugoen. Vun dohier, wou se da gedroppt mat mer hunn. Sou, da gi mer weider mat Dauschen um Dag, einfach mol Bescheed soen an dann zéie mer och mol weider. Sie, nehmen Sie ein Stückchen aus Ihrer, okay. Hei ass se jo, da déi. Hey! Hey, hallo! Waren Sie schon im Rathaus von Nipton? Die Rauchfahne wird nicht kleiner.

Bei 26 spillt dëse Ball. Ech géing soen an der nächster Vol schwäert mer ons dann emol ru maachen e bëssen am Rathaus vun Ipten ronderëm ze kucken oder ech man mech ech kuck mol wat ech a vu Quests sou hunn. Aufgaben, ein Herz aus Stein, über Gräueltaten der Legion berichten, dat hunn ech jo gemaach. Hä?

Jo, elo wéi gesot, entweder nächste Vollcheck no an d'Rathaus goen oder mir gi weider der Spur no. Déi wor ons anscheinend dann, wéi ech hei gesinn, rausgeworfen, déi Gefangenen retten. A wou sinn déi? A si sinn dofir, mä da géing ech soen, da maache mer dat emol als Nächst. An déi nächst Aufgab, da sinn si laang, dat geet dann direkt heifiriwwer. Mä da géing ech soen, da gesi mer ons, mee d'Af gëtt awer scho gejoss, Harry. The fuck? Bon, ech ging so en äh, verabschieden mech dann hei an da si man so. Ey, so spënnech. Boah, ich wirklich so lösen wir wissen Paranoia jetzt. Du hast schon. What the fuck? Was ist das da? Riedenskorpion hä okay ma bis an der nächster folg. Merci no kucken tschüss.